Rita nigo nkwenerete Nyasae mbuya mono atoeire ribaga twaroranire nainwe iga buna twaroranire iga. Baminto gaki ase ogokorera ekeene kia Nyasae. Abanto baminto igo mbanchete mono, naende obwanchani bwaino na ogosaba kwaino nakio geretotwe nainwe iga. Twararwani igwe chisegi, lakini chisegi ne chi'abasacha. Naende nabo tokogenderera gochirwana gochia bosio ekiagera.

na aba emeremo y'eserekari togoetana nainwe iga togokora emeremo. Iga nkobaenekeria iga, ntaya rende gochaka egasi eye noyo yare gochaka nonya emambia, erinde tokonye ense yaito. Iga mbaborire gaki abanto baminto, egento eke gekorwa koshanga barakera egasi, tomoete.

Kwamanya gochaka kominyoka chindege goeta aka akobaha siringi sitini na ine, yaani abagina baito siringi sitini na ine moisani? Obo nabana isiko bari? Obo noboochi? Amen. Gose bono tari boigo? Yeah. Abanto aba egasi yabasinyire. Gose bono ng'aki morochire? Egasi yabasinyire, naende intwe buna Nyasae atotongete abagusii,

Omonyene tobatebi ng'a bono rora buna ense ekoba managed, oborokererie buna egasi ya okorua, gose bono tari boigo? Abanto baminto ntareri, egento gioka nare kobasaba nekemo, buna mwana oria ominto akwana senator, eh, togochakora echita chikura, kera omonto togende tobwate ekura.

erinde ense eye nekeegu twaete nomobio bwa Nyasae. Abanto baito bagwekorera egasi nomokia, bagosii mbari basangami. Bono ntayare tore kogenderera gokora egasi. Tiga mbatebi enkwara yane y'omoerio, I will not let you down. Tinkobabeka inse. Nigo ngotaara kera ase yeah. I will not let you down. Nigo togotaara buna Patrick abatebia ntwarenge meru ewiki eria kera ase tokogenda Abanto ebagocha bamboria gose ng'a omwana o nere okorokwa Matiang'i, omogusie? Abanto bakobiarete abagusie, Tata ngwatokonya riku arenge education ime batisi y'ense. Bande ng'a aye tata genda aye gochia moino onde twakorire e, to, e, e, card toganyete tobeke ime. Naende nao more igo? Nyasae abasesenie abanto baminto, togenderere gosaberana. Twanchane, tobwaterane amo, erinde mobaisa goitabera na monto onde bwensi atwatanane. Omaete narorire ebinto binde biokorekana abwo nebiroro biabo moiso onde maate iga, abanto bachakire ebinto nto obogusi totamanyeti, ntori korwana birero, abagusi nkorwana tore birero? Monto onde gose monto onde richoni nigo okoboria abanto, gochi korwana ebirero, monto onde ogotu omo omogaaka onde ogotuguta ng'ina, Ng'a nakoire abanto anche korwana, onye gotagete gokora ebarasa, tokorangeria abanto egetiiri aria okore ebarasa oo? Gose ogende ase abanto aria obakwane oborokigwe nore omonene, na abanto onche koa chinungu anche goita abanto ebirero baye kworokia abanto ng'a nomonto omonene ore? Obwo naboria buna obochoni buna omomura yatebire. Nyasae abasesenire abanto baminto mbuya mono.
Motagete nakwane? Baasi. Okay. Eye nembanda yaito, embanda egekorosigwa yaba ritoke ring'ana iga. Abanto baito moigwete? Oyo nomwana oito. Nyasaye agosesenie ase ogotacha bwakororoka, neke okorigia okenyore. Enda buya omwana one mbuya mono, Nyasaye agosesenie, Nyasaye abasesenie. Nabwo aba abanto baito, abanto b'ekanisa, motige omwana oyo. Momosabere, mosabere abana baito ase bogotacha iga bwana kogororoka. Ee, engoko ya minto motari ng'ora ng'ora. Oyo nendume, oyo nomosacha, omosacha ekegwore. Mbuya mono Nyasae abaseseni, sana etaa mbuya mono. Asante sana.